Illum qed niċċelebraw it-twettiq tal-weda illi Ġesu għamel lill-appostli. Ġesu wieħed lill-appostli illi jibgħat l-Ispirtu Santu biex jitihom il-forza kif se jaħlu u fil-Vanġelu tal-lum id-difensur, jagħtihom il-forza biex Ixandru lil Ġesù u jagħtu x-xhieda tiegħu. Hekk naraw li f'dan il-mument meta niżel l-Ispirtu s-Santu, il-festa li qed niċċelebraw illum, il-Pentekoste, l-Għid il-Ħamsin, twieldet il-Knisja u twieldet diġà b'finalità missjonarja, il għaliex kellha missjoni x'taqdi. illi tixhed tagħti xhieda ta' Ġesù li qam verament mill-imwiet. Qed niċċelebraw il-Pentekoste, l-Għid il-Ħamsin, li hija festa prinċipali fil-Knisja, il għaliex aħna lkoll nagħmlu parti minn din il-Knisja u bħalma l-Appostli rċevew l-Ispirtu s-Santu aħna wkoll Irċevejna l-Ispirtu s-Santu bħala membri ta' din il-Knisja u dan nikkonfermawh meta nirċievu s-Sagrament tal-Griżma. Pentekoste, l-Għid il-Ħamsin, li aħna niċċelebrawh ħamsin ġurnata eżatt wara l-festa tal-Għid, però għandna żewġ opinjonijiet ta' żewġ evanġelisti. San Ġwann ma joqgħodx jikkalkula kemm il-ġurnata għaddiet li għaliex għalih il-festa tal-Għid, jiġifieri l-qawmien ta' Ġesù, meta Ġesù tela' s-sema u meta bagħat l-Ispirtu s-Santu saru fl-istess mument. Difatti għalhekk ma nistgħux nifirdu l-Pentekoste mill-Għid. Ġesù qam mill-imwiet imma mhux jiġifieri ħalliena waħedna. Huwa qam mill-imwiet biex issa jkun preżenti fostna b'mod differenti, mhux b'ġisem uman, imma l-Ispirtu tiegħu jibqa' jagħti l-forza f'dina l-komunità li tissejjaħ il-Knisja. Waqt li qal għal San Luqa, San Luqa jgħidilna Pentekoste 50 ġurnata wara il-festa tal-Għid, però il-Pentekoste San Luqa ġabu minn idea fil-Antik Testment. Il-Lhud kienu jiċċelebraw il-Pentekoste biex jikkommemoraw proprju meta Alla għamel il-patt ma' mal-poplu Lhudi permezz ta' Mosè, meta jgħattlu u tah il-kmandamenti. Allura il-Lhud jiċċelebraw proprju dan il-mument. U ingħaqdet ukoll festa oħra meta l-Lhud kienu jiżirgħu l-pjantazzjoni tagħhom, ħamsin ġurnata wara kienu jiġbru dak li żergħu u hekk jagħtu l-ewwel frott lil Alla. Allura San Luqa jġib proprju dawn il-mumenti u jagħmel Pentekoste ġdid, il għaliex issa għandna realtà ġdida u l-Ispirtu s-Santu jinżel fuq komunità, jiġifieri l-kuntatt ma' Alla mal-bnedmin biex huma jkunu jistgħu jiffurmaw din il-Knisja u jixhdu il-qawmien ta' Ġesù. Forsi f'dana r-rakkont tal-Pentekoste tal-Għid il-Ħamsin, San Luqa jġib ħafna simboli, per eżempju l-ilsien tan-nar fuq ras l-appostli jġib ir-riħ, il-liqam, il-ħsejjes, dawn huma kollha simboli mill-Antik Testment li juru l-preżenza ta' Alla. Dawn huma affarijiet li għalina għandhom għandhom tifsira il għaliex propju l-Pentekoste Alla juri lilu nnifsu illi se jkompli ma' din l-komunità ġdida biex ixxandar il-kelma t'Alla. Forsi l-aħħar dettall li huwa importanti wkoll illi l-appostli wara li rċevew l-Ispirtu s-Santu ħarġu mingħajr biża' bil-kuraġġ kollu biex ixandru l-kelma ta' Alla. U fl-Atti tal-Appostli San Luqa jgħidilna illi l-Appostli bdew jitkellmu b'lingwi differenti. Fil-fatt il-miraklu mhux min-naħa tal-Appostli, l-Appostli kienu qed ixandru l-kelma, imma l-miraklu sar il għaliex in-nies li kienu miġburin u qed jisimgħu li ġejjin minn kulturi differenti u minn pajjiżi differenti semgħu l-istess messaġġ tal-Evanġelu. Dak huwa l-miraklu, jiġifieri l-Kelma ta' Alla, l-Vanġelu, ma għandhiex barrieri, ma għandhiex fruntieri, kulħadd jista' jifhimha u jgħixha. Basta aħna nemmnu, nemmnu fil-Kelma ta' Alla u npoġġuha fil-prattika. Jalla dan din il-jum tal-Pentekoste aħna nġeddu Ikun ta' tiġdid bħalma fil-lejliet il-Għid, Sibt il-Għid, aħna nġeddu l-wegħdiet tagħna tal-magħmudija, illum il-Pentekoste nġeddu l-wegħdiet tagħna li rċevejna fis-Sagrament tal-Griżma li ngħixu d-doni tal-Ispirtu s-Santu biex ukoll bħall-Appostli nkunu nistgħu nkomplu nkunu xhieda ta' Ġesù kemm bil-kelma kif ukoll bl-għemejjel tagħna.